Безнең тапшыруларны даими карап баручылар бәлки хәтерли торганнардыр. Моннан нәкъ бер ел элек Ульяновск өлкәсендә татар матбугат чараларының икенче тапкыр мәртәбәле фестивале узган иде. Илебезнең кырыкка якын төбәгеннән килгән бик күп журналистлар анда борынгы Сөмбер төбәгенең татар тормышы, матбугат чараларының һәм милли оешмаларының эшчәнлеге белән танышып киттеләр. Ул көнне каләм ияләре белән өлкә губернаторы Сергей Морозов та очрашты. Аларның бик күп сорауларына җавап бирде, Яңа ел бүләкләрен таратты. 40 минутка исәпләнгән сөйләшүнең ике сәгать дәвам итүе әлеге очрашуның нинди кызыклы булуы хакында сөйли. Өлкәнең татар автономиясе бу фестивальне быел да уздырырга ниятләгән иде. Ул Күмәккеч газетасының 90 еллыгы уңаеннан Иске Кулаткыда узарга тиеш иде. Ләкин карантин булу сәбәпле, өлкәдә генә түгел, илдә дә вәзгыять үзгәрде. Фестиваль дә, газета юбилее да төбәктә эшләүче татар журналистлары катнашында гына узды. Газетабыз безнең Татар милләтне горурландырып яши, зурлап, халкыбызның тормышын, иҗадын, шатлыгын хәбәрләп, кайгыларны бергә уртаклашып тора. Дөрестән дә, Күмәккөч өлкә күләмендә генә түгел, ил күләмендә дә бай тарихлы һәм гыйбрәтле язмышлы татар газетасы. Ул 1930 елда Казаннан еракта, нинди генә чорлар, илдә нинди генә сәясәт булуга да карамастан, хәтта исемен дә үзгәртми, бертукталмый татар телендә чыгып килүче, Бик сирәк басмаларның берсе. Авыр вакытлар да бар иде. Салкын биналарда да эшләгән вакытыбыз булды. Бияләйләрнең очларын кисеп, шулай компьютерларда печатьли идек газетаны. Әмма шулай булуга карамастан, без бөтен авырлыкларны күмәкләшеп җиңеп чыктык. Газетаның төрле елларда чыккан төпләмәләре бүген районның 90 еллык елъязмасы булып саклана. Ульян селкәсенең атказанган матбугат хезмәткәре Рөстәм Арифуллин гомеренең 40 елын күмәккечкә багышланган фидакарь каләм ияләренең берсе. Менә минем хезмәт юлым шушы газеталарда. Шушы 40 ел эчендә мин бихисап материаллар язып да яздым газетага. Райондашларым турында очерклар, хикәяләр, юбилей материаллары урнаштырдым. фоторәсемнәр төшердем. Моннан утыз ел элек бүген өлкәдә биш мең тираж белән чыгучы Өмет газетасының да беренче саннары нәкъ менә күмәккеч редакциясе базасында басыла. Ул заманнарда әле техник мөмкинлекләр юк иде, типография дә юк, компьютерда татар хәрефләре дә юк. Шуңа күрә без иң беренче саныбызны нәкъ менә күмәккеч редакциясендә әзерләдек. Монда җыелды безнең газетабыз, типографиядә басылды һәм халыкка таратылды. Менә шулай безнең Ярты ел газетабыз Күмәккеч базасында чыкканнан соң инде үзебезнең яңа типография, яңа редакциябез эшләп китте. Шунсы сөендерә, бүген Күмәккеч Ульяновск өлкәсенең район газеталары арасында иң зур тираж белән чыгучы басма. 90 ел эчендә газета белән дистәләгән кеше мөхәррирлек иткән, байтак журналистлар эшләп киткән. Редакциядә алар турында да бай материал саклана. Бүген коллективта тулысынча яшьләр. Яшьләр килде безгә.
Алар барсы да белемлеләр, грамоталылар, бик инициативлар, оператив эшлиләр, төрле чараларга чыгалар, тиз-тиз генә материалларны әзерлиләр. Газета элеккеге еллардагы сыман авыл хәбәрчеләре һәм мәктәп укучылары белән эшләү алымнарын да яңартып тора. Юбилей уңаеннан балалар арасында узган рәсем бәйгесе дә шуларның берсе. Әлеге рәсемнәр конкурсын игълан иткәндә без уйламадык та, шулкадәр рәсемнәр безнең бәйгегә килер диеп. Бик күп рәсемнәр килде. Хәтта жюри ниләре бик бик озак утырды жюри әгъзалары, нинди урыннар бирергә авырсындык, сәнгать мәктәбеннән укытучыны чакырдык. Бик озак утырдык, ну шулай да урыннарны бирдек, бик зур рәхмәт, бик күп укытучылар, өстәмә белем бирү үзәге, сәнгать мәктәбе балалары бик актив катнаштылар. Байтак чараларны редакция авыллардагы һәм район үзәгендәге китапханәләр белән оештыра. Бөтен китапханәләр языла күмәкечкә. В основном укыйлар газетаны, кем инде языла алмый. Пенсионерлар в основном. Кемдер программа киреп карый, кемдер заметкалар укый. Газета юбилее уңаеннан уздырылган чараларда катнашучыларның бер төркеме район китапханәсендә булып, анда яңа татар китапларын бүләк иттеләр. Кулаткының төбәк тарихы музеенда яңа экспонатлар белән дә таныштылар. Район тарихына кагылышлы берничә фото һәм документларын да тапшырдылар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.